די ווייסט חכמה, איך מאך נישט ריזיג פרנסה, קען זיין איך מאך דרײַ טויזנט דאלער א וואך, איך האב א שטוב מיט קינדער, דו ווילסט עס האבן אויף היינט, טשי קעיר, ראש איז ראש. עניוועי, רוף מיך באלד, איך בין ביזי דא, שיק מיך א אימעיל, ביי. יא. איך ווייס, זאגסט מיר אז מען קען מער נישט מיט אזא אויס. אקעי איך גיי צו פון די בראוקער. יא וואס טוט זיך גבי? ווילסט יעצט קומען? פליז איך קען נישט, איך זאג דיר ס'קאסט ממש שלום בית, לאמיר יעצט גיין, ווייז מיך יעצט די הויז, איך האף ס'איז א גוטע הויז, איז אזוי ווי דו האסט מיר געזאגט א שיינע גרויסע הויז.

פון דרויסן קוק נישט צו, קודם קום אריין. דאס איז אלעס חציונות, קום אריין. געב א קוק. ווארט דא א מינוט, איך מאך שוין אויף, ווארט א מינוט. די דאס איז נישט גוט. אוי, קום אריין.
וואס שמעקט דא? קום ארויף דא, נו, דער שמעק קען נאך גארנישט, איך וועל דיך אלעס ווייזן. יואב באשעפער ווי בין איך אריינגעפאלן דא? קוק וואס דא גייט פאר. געב א קוק!
לעכטיג. כ'האב דעיס שוין געקוקט.
שיין.
געב א קוק די וויו. אדער קוק עס נישט. גבי דו ווייסט דאך איך האב א גרויסע פאמיליע ברוך השם די אייבשטער העלפן ווייטער איך ווייס נישט וואו דא גייט פאר אבער דאס איז א אלטע הויז און וויפיל וויפיל נעמסטו פאר די. אבער מער די פרייז וועט מען באלד רעדן דו האסט מיך געזאגט דו דארפסט
א נארמאלע פראכטוואזדיגע הויז געב א קוק אזא דיינינג רום דו קענסט האבן קינדער אייניקלעך איר אייניקלעך איר איר אייניקלעך. יא באט דו ווייסט דו האסט מיר געזאגט א מיליאן אהאלב דאלער פאר די. א מיליאן א האלב געווען א האלב יאר צוריק, די פרייז וועט מען באלד רעדן, וואס איז, קודם געב א קוק, קודם אטעם אריין, אטעם אריין. סארחעט אוועק, עס איז פאראן אטעם. דאס מיינט נישט סארחען, ווארט ביז דו מופסט אריין דא. כ'האב געמיינט ענדליך בין איך א געהאלפענער, כאפ איך דא אביסל קאוטשעס. נעה, די קאוטשעס קומט ארויס, דאס איז דא פאר דעקערעישן, דאס איז. חוץ אויב אז דו ווילסט באצאלן נאך אפאר דאלער וועט עס מיטקומען. געב א קוק, האסט אפילו א עירקאנדישן דא אין די וואנט? געב א קוק.
די עירקאנדישן זעהט אויס ווי ס'מאכט הייסע לופט. איך האב שוין אלעס געזעהן גבי, איך דארף נישט מער זעהן. מענדי, מענדי. דו האסט צו לאנג געטראכט, איך זאג דיר א צווייטער וועט עס כאפן און נאכדעם וועט מען דארפן זוכן עוד חו. עוד חו כי אנוסוני.
אפילו אויף די קאוטש וואס איך זיץ געט מען מיר נישט. ווען איך קען דא אריינמופן. מוף איך שוין נעכטן. כ'מיין פאר דעם מוף איך נישט אריין דא. ווי שוין אריין געמופט דא. איך אריין געמופט דא?
וואס הייסט? גארנישט ס'איז גוט ס'איז גוט. שכוח פארן קלאר מאכן די וויין. אקעי קום לאמיר דיר ווייזן די פארטש. מיר זעהן א שיינע א פארטש. כ'זאג דיר ס'עט דיר כאפן. ביסט זיכער די קאוטשעס קענען נישט האבן כאטש דעיס? קום קום קום לאמיר קודם קוק ווייטער נו. האט א שיינע קיטשען אויך דארפסט קומען קוקן. געב א קוק. געב א קוק. ס'איז א פסח קיטשען? וואס פסח קיטשען? דאס איז א געהעריגע קיטשען, וואס פונקטליך ווילסטו באקומען פאר צוויי מיליאן דאלער? צוויי מיליאן דאלער? ס'ערשטע מאל זאגסטו מיר אזא פרט. רואיג, קוק ארום די קיטשען דא, די מייקראוועיוו האסטו געזען? האסט א לייט? ניין, די לייט ארבעט נישט.

און וואס איז די פאמפקען דא? אלטע פאמפקען? די פאמפקען?
דאס דאס פאמפט ארויס די וואסער אויב ס'רעגענט אריין סוכות. און וואס איז די פאמפקען דא? די פאמפקען?
אויב מ'דארף פאמפען נאך וואסער.
גבי, ס'פאמפט חכמה פון דיר. חכמה? דאס איז קאמאן סענס. וואס איז געווען דיין חשבון? דו גייסט מיך ווייזן די הויז? איך טוה הייזער אזוי ווי דו טוסט רייט. יעדע זאך האט א חשבון. סאו וואס איז דער חשבון? דער חשבון וואס וואס וואס? אה דו ווילסט איך זעה וויאזוי דער הויז גייט אויסקוקן א חודש נאך דו מופסט אריין, יא? ניין. ווייז איך דיר דעם רעדי פיקטשער, פארשטייסט? ווי איך דארף אין א חודש ארום זאלסטו האבן טענות אז מען פארקויפט א קלינע הויז און יעצט איז עס שוין שמוציג. סאו האסט געזען דעם הייזקעל אז דו סיינסט יעצט?